אלט ניי קאסרילעווקע. געהערט ווי א זעמערל קאן פארוואנדערן, הא? נו וואס קען מען מאכן אז דער רבונו של עולם האט אונז פארשפרייט אין אלע עקן וועלט. יא איר זענט גערעכט, אז מילא א זעמערל באמקעט מען נאך, אבער זאגט מיך ביטעך נאר וואס שלעפן מיר מיט מיט זיך גאנץ קאסרילעווקע? נישט גאנץ קאסריווקי, אבער א היפש שטיק קאסריווקי שלעפט זיך אונז נאך ווי מיר גייען. די צרה איז וואס מיר שפרינגען פון דער הויט ארויס צו זיין מאדערנע קאסריווקס. נו, מיר קענען דען זיין אונטערשטעלער? חס וחלילה!
מען דארף דאך נאכשפרינגען. אוואדע, צו זיין ככל הגויים. אוואדע, קונסט, קולטור, טעאטער. ע ע ע.
צוויי טעאַטערן. אַוואַדע, איידער איינס אַ גוטס, בעסער צוויי אויסגעסמאָטשקעטע. און די צייטונגען זענען בעסער? אויך צוויי.
אַוואַדע צוויי. זאָגט נאָך ביטע, וועלכע צייטונג ליינט איר, די יאַרמעלקע צי דעם קאַפּעלוש? דעם קאַפּעלוש.
וואָס וועלט איר? וואָס וועלט איר? כ'האָב מיך דערמאַנט אין די סענזאַציעס. נו, נו, נו, נו, מע הערט.
מיט אַ חודש צוריק איז די יאַרמעלקע אַרויס מיט אַ סענזאַציע.

אשא, דאס הייסט אזא שיינע נאמען, דער פארבאטענער קיש פין דער געגאנוועטע כלה. הא הא, איך ליין דער געגאנוועטער קיש פין דער פארבאטענער כלה. קאנקורענץ, נאר זעהט איר מען מיז אבער מודה זיין אז זיי פארנעמען זיך נישט בלויז מיט סענסאציעס. וואדענען!
ביידע בלעטער שרייבן אויך פאליטיק. נו וואס וואונדערט איר זיך אז פארטייען זענען קיינע נארע דובי די הינט? יא,

דארטן אפשר יא. ניין, ניין און טויזנט מאל ניין! צוליב וואס?
צוליב וואס? איי ווייל די קינים מיטן שנאת חינם ווילן אונזערע אידעלעך מיטשלעפן אהין אויך. א איד פארגינט נישט, נו יא.
אט לאז זיך צום ביישפיל איינער ביי אונז אפשניידן די נאז.

אין דער לעצטער צייט האבן אנגעהויבן באשיינען אלערליי באשרייבונגען וועגן שטעט, וועגן לענדער. יא, כ'האב עפעס געהערט.
יא, איז אזוי.
אומעטום טאנצן מיר זיי נאך. די גויים מיינט איר?
יא. ביי זיי פייערט מען נאווי גאד. און קריסטמעס מיינט איר? ס'איז דאס אייגענע.
טאנצן מיר זיי נאך און פייערן אויך קריסטמעס. און נאווי גאד מיינט איר? יא.

זיי געבן ארויס ביכער גאנץ מאסקווע, גאנץ פאריז, גאנץ לאנדאן, פארוואס זאלן מיר נישט ארויסגעבן א בוך גאנץ קאסרילעווקע? א טייערע געדאנק! טשא טשא, דא גייט אן נאך א איד. שלום עליכם.
שלום עליכם. עליכם ועל בניכם. פון וואנען קומט א איד? פון קאסרילעווקע.
ווי מען פארזעהט זיי נישט דארט וואקסן זיי. איך בין געווען אויף קבר אבות. טאקע אין קאסרילעווקע? יא.
נו נו נו נו.
אוי ס'איז נישט צו דערציילן. דאס איינציגע לעבעדיגע ארט אין גאנץ קאסרילעווקע איז דאס בית הקברות. אה. איי וואס פון א שטאט קען ווערן. מיין קאסרילעווקע האט זיך אזוי געענדערט נישט צו דערקענען.

איך וואלט געוואלט מאכן א שטיקל נאמען אונזער קאסרילעווקע. אינטערעסאנט.
וואס? אלט קאסרילעווקע צו ניי קאסרילעווקע? ניי קאסרילעווקע?
אויך מיר א יחוס, א נאמען דארף מען מאכן אונזער אלט קאסרילעווקע. וואס מיט די ציגן און מיטן מארק מיט די קלאפ? אוי, זאל זיין ציגן, זאל זיין כלבים, אבי זאלן נישט זיין קיין גנבים. א נאיווער מענטש, נו. רבי איד! נו?
צוריקדרייען דאס רעדל אויף צוריק לאזט זיך נישט. איז טאקע א שאד, נו טאקע וועט דאס הארץ. נו וואס קען מען מאכן, די וועלט פראגרעסירט. איי א זאך און וועיז זייער פראגרעס. זאג נאר איך בעט דיך, איז טאקע גארנישט געבליבן פון אונזער אלט ניי קאסרילעווקע? מען קען זאגן אז איר פארשטייט ס'איז יא געבליבן און נישט געבליבן, אט דא האט איר שטיין א טשעכאטעטשנע הייזל, קאָן וואָס דאָס זיפּעט, און באַלד נאָך דעם אַ מויער, אַ דראָנג, וואָס קראַצט במחילה די וואָלקנס. אַ מיש-מאַש! אינטערעסאַנט.
אינטערעסאַנט צו הערן וואָס דער איד האָט זיך אָנצודערציילן. איר ווילט הערן?
אַ שיינע פֿראַגע. איז אַזוי, אָנגעקומען קיין קאַסרילעווקע בין איך שוין מיט אַ באַן. וואו?
ס'גייט שוין דאָרט אַ באַן? אוי! אַלץ הייסט אַ באַן. מיט אַ פֿײַפֿער. מיט אַ לאָקאָמאָטיוו. וואָס הייסט אַ לאָקאָמאָטיוו?
וואָס שלעפּט די באַן.
וואָס?
אָנפֿערד?
איר זענט אַליין אַ פערד? ווי האָט איר געזען אַ באַן מיט פערד? איז ווי אַזוי זי פאָרט זי? ווער? די באַן. אַזעלכע אָקסן ווי איר שלעפּן זי, און ער הערט אויף צו פאַרדרייען אַ ספּאָדיק מיט אייערע קלאָצקעשעס. ביים וואָקזאַל האָבן זיך אַלויס געטאָן אַ קאָמאַנדע משרתים, אַלע מיט געלע בערד, געלע קאַפּאָטעס, געלע בלעכלעך,

אױסגעריבענע פּעלצלעך, איז געװאָרן צװישן זײ אַ געשלעג, האָב איך געכאַפּט מײַן טשעמאָדאַנטשיק און זיך געלאָזט לױפֿן צום טראַמװײַ.